Yɛda Onyame ase sɛ ɛnnɛ da yi nso so Onyame de yɛn nkwa akyɛ yɛn na wabue kwan ama yɛn wɔ afidie yi so sɛ yɛmmɛka na yɛnkyɛ n'asɛm. Nhyira nka Awurade din. Bio nso, Awurade nhyira wo sɛ wo nso so wosiesie mmerɛ na wobaeɛ sɛ wo ne yɛn ba bɛnya kyɛfa wɔ saa dwumadie yi mu. Awurade nhyira wo. Ɛnnɛ anɔpa yi, yɛn asɛm a yɛreka no, ne ti ne sɛ, Nea Ɛsɛ sɛ Ɛda Adi Sɛ Yebehunu Nyame Anaa Yebehunu Onyankopɔn A. Nea ɛsɛ sɛ ɛda adi sɛ yebehunu Onyankopɔn a. Um, kyerɛw no se Onyame yɛ honhom a yɛntumi nhu no. Nanso berɛ korɔ no ara mu no, yɛtumi hu Nyankopɔn. Bible no di ho adanseɛ um, nnipa bebree hunu Nyame. Mose hunu Nyame, uh, Jacob hunu Nyame, Isaiah ɔse aberɛ a ɔhene Uzia wuiɛ no, ɔhunu Onyankopɔn. Ɛno na mekaa ho asɛm, asɛm a ɛtwa toɔ no. Na sɛ kwan a yɛfa so a yɛhunu Nyame, kwan bɛn so na yɛde hunu Nyame ma no yɛ yie? Sɛ yɛagye Yesu Kristo adie yɛwɔ Onyame anim, titiriw yɛhu Nyame wɔ mpaebɔ mu, yɛne Onyame di nkitaho wɔ mpaebɔ mu. Ɛwɔ mu sɛ yɛmfa yɛn ho nto yɛate nka so, nanso so Onyame yɛ ɔteasefoɔ? ɔyɛ Onyame ɔteasefoɔ Nyankopɔn. Enti no, ɔtumi da ne ho adi kyerɛ yɛn ma yɛte nka sɛ yɛne Nyame bi na ɛwɔ hɔ. Ɔda ne ho adi wɔ adayɛso mu, ɔda ne ho adi wɔ anisoadehunu mu, ɔda ne ho adi wɔ anwanwa kwan so, ne kwan a ebi a yɛbɛka sɛ ɛnyɛ nwanwa. Sɛnea twerɛsɛm no ka no, ɔtumi kasa ma nnipa te no wɔ wɔn asom. Onyame da ne ho adi twitwa gye yɛn, ɔsa yareɛ, ɔbua mpaebɔ. Yeinom nyinaa yɛ adanseɛ a ɛkyerɛ sɛ eh, yɛne Nyame bi wɔ hɔ na yɛhunu saa Onyame no. Yeinom yɛ kwan a ɛfa so a yɛde hunu Nyankopɔn. Yɛte ne nka wɔ amanneɛ mu. Eh, kyerɛsɛm sɛ ɔteneneeni amanneɛ dɔɔso, nanso ne nyinaa no Onyankopɔn gye no. Onyame da ne ho adi wɔ yɛn amanneɛ mu ma yɛhunu sɛ Onyame ne yɛn. Ɛna ɛwɔ hɔ, yɛnya nteaseɛ nea ɛrekɔ so wɔ amaneɛ mu no, yɛhunu N'animuonyam nso so wɔ amaneɛ no mu. Yɛnya anigyeɛ wɔ Kristo abrabɔ yi mu, ɛnɛ wiase potwaa na ahyɛ mu ma, nanso so Kristoni Ɛnam sɛ ɔne Nyame bi na ɔwɔ hɔ no, Onyame da ne ho adi ma otumi nya amanneɛ nyinaa mu no, yɛtumi nya emu abrabɔ mu anigyeɛ. Kristo sɛ yɛbɛhunu amane deɛ, nanso yɛma yɛn akoma ntɔ yɛn yam, ɛfiri sɛ ɔno wadi wiase so nkonim. Nneɛma a ɛma wɔn a wɔngye ndi no hyɛ wɔn ho akɔmfo no, Okristoni fam ma akyire no nneɛma nyinaa kɔ yie di boa no ma no wie no yie. Ɛtwa toɔ, yɛbɛhunu Onyankopɔn nso so wɔ heaven. Ɛno nti, ɛwom sɛ yɛnhunu Onyankopɔn, twerɛsɛm sɛ Onyame yɛ, ɔnyɛ nipa, ɔyɛ honhom, yɛmfa yɛn ani hunu, nanso so no, yɛtumi hunu Nyankopɔn. Nanso kyerɛwhyɛm no kɔɔ so kaa sɛ, sɛ yɛbɛhunu Nyankopɔn a, Kristoni bɛhu Nyankopɔn a, ɛsɛ sɛ biribi da adi ansa. Ɛno na ɛnnɛ yɛreka ho asɛm no. Dɛn na ɛsɛ sɛ ɛda adi ansa na yɛatumi ahunu Onyankopɔn? Nti asɛm no ti ne sɛ, nea ɛsɛ sɛ ɛda adi sɛ yɛbɛhunu Onyankopɔn a. Ɛno na ɛde yɛn ba yɛn akenkansɛm. Ɛnɛ yɛn akenkansɛm no so yɛbɛhunu akenkansɛm mmienu. Mateo ti enum nkyekyɛmu nwɔtwe ɛna Hebrew ti dumienu nkyekyɛmu edunan. Mateo ti enum nkyekyɛmu nwɔtwe. Nhyira ne wɔn a wɔn akoma mu teɛ, na wɔn na wɔbɛhunu Onyankopɔn. Sɛ w'akoma mu nteɛ a, wonhunu Onyankopɔn. Um, Hebrifo Nwoma ti dumien nkyɛmu dunan. Mo ne nnipa nyinaa ntena ase asomdwoe mu ne ahoteɛ mu, a sɛ obi kwati a, ɔrenhunu Awurade akyi. Ɛno ne yɛn akenkan asɛm. Ɛnti no kyerɛw no ma yɛte aseɛ sɛ, sɛ obi bɛhunu Onyankopɔn a, deɛ ɛsɛ sɛ ɛda adi ne sɛ, ɛsɛ sɛ ɔtena ase wɔ deɛ ahoteɛ mu, tenenee mu. Ɛnti deɛ ɛsɛ sɛ ɛda adi ansa na yɛahunu Nyankopɔn ne sɛ, ɛsɛ sɛ yɛyɛ ahoteefoɔ. Ɛpotɔ kasa ne sɛ pursue holiness, ti kronkronyɛ. Na nea yɛakenkan asɛm no, ɔse yɛntena ase ahoteɛ mu anaasɛ kronkronyɛ mu a sɛ kronkronyɛ nni mu a anaasɛ ahoteɛ nni mu a obi nhunu Onyankopɔn. Nti neɛ ɛsɛ sɛ ɛda adi ansa na yɛatumi ahunu Onyankopɔn no sɛ ɛsɛ sɛ yɛtena ahoteɛ anaa kronkronyɛ mu. Na kronkronyɛ no, twerɛsɛm no ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ wɔn mu mmienu. Yɛwɔ sɛ obi gye Yesu Kristo di a, Onyame tew ne ho, ɔbɛyɛ nipa kronkron. Ɛno na ɛma yɛtumi nya Onyame anim kwan, yɛne Onyankopɔn yɛ wɔ ayɔnkofa. Sɛ yɛnyɛ nnipa kronkron a Onyame antew yɛn ho a, ɛno yɛ Kristo kronkronyɛ a Onyame de adura yɛn. Nti ɛyɛ yɛn gyinabea kronkron. Yɛyɛ kronkron wɔ yɛn gyinabea sɛ Kristo ayɛ yɛn kronkron, ɔde ne mogya no atew yɛn ho. Nti yɛyɛ nnipa soronko. Kyerɛwsɛm no sɛ, sɛ obi wɔ Kristo mu a, ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ. Dada no nyinaa atwam, nneɛma nyinaa ayɛ foforɔ. Sɛ Onyame antew yɛn ho anyɛ yɛn kronkron a, anka yenni tumi sɛ yetumi gyina Nyankopɔn anim, yetumi hyɛ na nneɛma bi tumi bam. Yetumi kasa kyerɛ tumi a etia Onyankopɔn nhyehyɛeɛ wɔ yɛn abrabɔ mu. Onyame de yɛn agyina baabi soronko. Kyerɛwsɛm sɛ ɔde yɛn asie Kristo mu wɔ ɔsoro nohoa. Enti, Okristoni yɛ obi a ɔda nso, ɔyɛ nipa kronkron, na saa kronkronyɛ no yɛ gyinabea kronkron, positional holiness. Kyerɛwsɛm no san ka sɛ yɛn positional holiness, yɛn gyinabea kronkron no akyi no, Ɛsɛ sɛ yɛda abrabɔ adi a ɛyɛ kronkron. Hebrifo nwoma ti du, nkyekyɛmu du, se, Ɔnam Yesu Kristo mogyaa no so atew yɛn ho prɛko, anaasɛ ɔnam Yesu Kristo mogyaa no so ayɛ yɛn kronkron prɛko. Ɛno yɛ. yɛn gyinabea kronkronyɛ, positional holiness. Ɛnna Petro nwoma a edi kan, ti baako nkyɛmu du num nso se, Sɛdeɛ ɔfrɛɛ mo yɛ kronkron no, mo nso monyɛ kronkron abrabɔ nyinaa mu. Ɔho nti, yɛwɔ abrabɔ kronkron a ɛsɛ sɛ yɛbɔ sɛ yɛbɛgye Kristo di wie na yɛanya gyinabea kronkron no awie a, ɛsɛ sɛ yɛtena ase abrabɔ kronkron mu. Na sɛ abrabɔ kronkron no nni hɔ a, obi ntumi nhunu Onyankopɔn. Sɛ nnipa mmienu ware sɛ awarefo a, wɔnim sɛ wɔaware. Wɔwɔ seven biscuit anaa certificate a ɛkyerɛ sɛ wɔaware. Nanso so ɛfiri berɛ na wɔn awareɛ a wɔrekɔ wɔn anim no, wɔn nkwa a aka nyinaa no, wɔnnyina certificate no so sɛ wɔn aware, na mmom wɔsesa wɔn abrabɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi atena abom na wɔanya ayɔnkofa ne twaka a ɛbɛn sɛ Abrabɔ kronkron no anaasɛ nsesaeɛ awareɛ no akyi no nni hɔ a wɔn ayɔnkofa sɛ awarefoɔ no nyɛ adeɛ ɛbɛgyina. Ɛnyɛ certificate no na ɛma awareɛ no gyina, na mmom ɛyɛ nsesaeɛ a ɛkɔ so wɔn abrabɔ mu daadaa no. na ama awareɛ no agyina. Saa na ɛteɛ, yɛne Onyankopɔn wɔ ayɔnkofa. Yɛabɛgye Yesu Kristo adi, yɛanya sɛtifiketi sɛ yɛne no wɔ ayɔnkofa nam Yesu mogya no nti. Nanso so nyɛ ɛno na ɛde ɛma yɛhunu Onyankopɔn nsa wɔ yɛn abrabɔ mu? Ɛyɛ yɛn ɛfiri berɛ no a yɛbɛyɛ Kristofoɔ no, ɛrekɔ yɛn anim no, ɛyɛ abrabɔ kronkron. Nsesaeɛ a ɛkɔ so wɔ yɛn abrabɔ mu no, ɛno na ma yɛhunu Onyankopɔn. Nti saa abrabɔ kronkron nni hɔ a, ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛtumi ahunu Onyankopɔn. Nneɛma, adeɛ bɛn na ɛsɛ sɛ ɛda adi ansa na yɛhunu Onyankopɔn? Ɛyɛ abrabɔ kronkron. Kristo mu adɔfo, sɛ yɛbɛyɛ kronkron wɔ abrabɔ mu, a ɛnam so bɛma yɛatumi ahunu Onyame ne n'animuonyam a, ɛsɛ sɛ yɛhyɛ nneɛma enum yi nson. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ kronkron wɔ nipadua mu. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ kronkron wɔ yɛn honhom mu. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ kronkron wɔ setie mu. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ kronkron wɔ ɔpɛ, yɛn pɛ mu. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ kronkron wɔ nhyɛsoɔ, discipline, mu. Emu mmienu na meka ho asɛm. Di nkan, ɛsɛ sɛ yɛyɛ kronkron wɔ nipadua no mu. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ kronkron nipadua no mu. Um, sɛ yɛbɛhu Nyankopɔn animuonyam na yɛatena ase kronkron yɛ mu wɔ nipadua no mu, ɛsɛ sɛ yɛhyɛ yɛ nipadua ne emu akɔnɔ so. Onyame na ɛbɔɔ nipadua no ne emu akɔnɔ, nanso so sɛ yɛanhyɛ so a, ɛbɛma nipadua no ne emu akwaa no adane bɔne akodeɛ, amumuyɔ akodeɛ, na mmom ɛnyɛ tenenee akodeɛ. Romafoɔ nwoma ti nsia nkyekyɛmu du mmiɛnsa. Twerɛsɛm no ka sɛ ebinom wɔ hɔ a wɔn yafunu ne wɔ Nyankopɔn. Deɛ wɔka ne sɛ aduane wɔ hɔ yi, ɛwɔ hɔ ma yafunu na yafunu nso so wɔ hɔ ma aduane. Twerɛ no se, na Onyame bɛsɛe ne mmienu nyinaa. Ɔho nti ɛsɛ sɛ yɛtumi hyɛ nipadua no ne n'akɔnnɔ so. Ɛnyɛ saa a, ɛbɛma yɛn kronkronyɛ no ho aba asɛm. Paul hunu yei nti ɔno nea ɔkaeɛ no ne sɛ ɔse ɔbɔ ne nipadua no akuturuku, ɔhyɛ ne nipadua no so, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne nipadua no bɛyɛ ne slave, ɛbɛyɛ n'akoa, anyɛ saa a nipadua no bɛdane ɔno ne master na wakyerɛ no nea ɔnyɛ. Na waka asɛmpa no akyerɛ afoforɔ no na ɔno mmom wakwati ɛɛm price no anaasɛ abotiri no. Nti anuanom ɛsɛ sɛ yɛtumi hyɛ yɛn nipadua ne ɛmu akɔnnɔ so. Na Onyame wɔ pɛ. Na Onyame wɔ animuonyam ma Isaac mma mmienu no. Na ne pɛ bi da hɔ ansa na yɛwo mma mmienu yi. Nanso so ɛnam sɛ Esau wanhyɛ na n'akɔnnɔ, ne nipadua ne n'akɔnnɔ so no nti no, ɛ, Onyankopɔn pɛ pa no, Onyame animuonyam no, ɛkwatii no, na ɛkɔɔ onua Jacob hɔ, ɛfiri sɛ wɔtɔn ne mpanyinie. Ne yafunu nti, n'akɔnnɔ nti. Bible no ka wɔ Kolosifoɔ nwoma ti mmiɛnsa, nipadua no ne emu akɔnnɔ no bi. Ɔse, sexual immorality, um, adwamammɔ, afideyɛ, impurity, lust, akɔnnɔ bɔne, ɛna aniberebere, greed, yeinom nyinaa yɛ nipadua no ne mu akɔnnɔ a ɛsɛ sɛ yɛtumi hyɛ so. Nneɛma yi da adi wɔ Kristoni abrabɔ mu a, ɔnhunu Onyankopɔn animuonyam. Nea ɛtɔ so mmienu, ɛsɛ sɛ yɛyɛ kronkron wɔ yɛn honhom mu. Yɛn Awurade Yesu Kristo ne Bepɔ so Asɛm ka Mateo ti num rekorɔ no, Ɔse Onyankopɔn nhyehyɛeɛ a ɔde ma yɛn no, ɛnyɛ nea ɛde n'ani si so ne yɛn nnwuma a ɛda adi nko, na mmom nea ɛde n'ani si so ne nneɛma a ɛkɔ so wɔ yɛn adwene mu, yɛn akoma mu, yɛn honhom mu. Ɔse ɛnyɛ sɛ

ne yɛn adwene mu no, ɛno na ɛde yɛn nnwuma no ba. Nti ɛsɛ sɛ yɛte yɛn ho, yɛyɛ kronkron wɔ nipadua no mu, nanso ɛsɛ sɛ yɛsan so yɛ kronkron wɔ honhom mu. Mateo Nsɛmpa ti dunum, nkyekyɛmu du nkron, ɔse, Na ɛfiri akoma mu na adwene bɔne, evil thought, mɛda, nnipakum, awaresɛeɛ, adwamammɔ, korɔno, adansokuro mu, ne nnipa sɛeɛ. Ɛfiri akoma no mu na yeinom yɛ dɛbɛn? Ɛfiri ba, na yei na ɛgu nnipa ho fi. Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ ɛno no. Ɛno nti anuanom, ɛsɛ sɛ yɛyɛ Kronkron, sɛ yɛbɛhunu Onyame a, yɛbɛhu Nyame animuonyam a, ɛsɛ yɛyɛ kronkron wɔ yɛn akoma mu anaasɛ yɛn honhom mu nso. Bible no ma yɛte aseɛ sɛ Ananias ne Safira tɔn wɔn asase Wɔdwenee ho, wɔplanee. Petro asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ, ɔse, Ananias, adɛn na woama ɔbonsam ahyɛ w'akoma? Waho? Nti ɔne ne yere no, Safira, wɔdwenee ho, ɛna wɔyɛɛ, wɔdwenee yeinom nyinaa ho wie no, ɛna wɔtuu anamɔn. Nti wɔn nwuma a ɛda adie no, ɛfiri akoma no mu ne adwene no mu na ɛbaeɛ. Amnon yɛ David ba. Ɔdwenee bɔne, ohuu onuaba a n'ani gyee ne ho, ɛnna odwenee ho saa ara. Enti anammɔn a otuiɛ no, efiri adwene no mu na ɛbaeɛ. Anuanom, sɛ yɛbɛhu Onyankopɔn animuonyam a, ɛsɛ sɛ yɛtumi yɛ kronkron wɔ nipadua no mu. Ɛdi kan, ɛsɛ sɛ yɛyɛ kronkron wɔ yɛn honhom mu. Kristo mu adɔfo, nea ɛbɛboa yɛn ama yɛatumi abɔ kronkron abrabɔ wɔ honhom mu nneyɛe. Nea ɛyɛ nokorɛ, deɛ anim yɛ duro, deɛ ɛtene, deɛ ɛho teɛ, deɛ ɛwɔ ɔdɔ, deɛ ɛwɔ din pa, deɛ Sɛ abrabɔ pa bi wɔ hɔ a, sɛ ayɛyie bi wɔ hɔ a, saa nneɛma yi ho na monnwene. Ɛsɛ sɛ yɛsiesie yɛn adwene na yɛdwene nneɛma pa ho. Ɛno na ɛbɛboa yɛn ama afei nnwuma a ɛbɛda adi wɔ yɛn abrabɔ mu no ayɛ kronkron na ahyɛ Onyankopɔn animuonyam. Anuanom, kronkronyɛ ho hia. Yesu sɛ sɛ kronkronyɛ nni hɔ a, sɛ ɔtenenee abrabɔ nni hɔ a, yɛnhunu Nyankopɔn wɔ heaven. Tie yei. Ɔse, mɛka akyerɛ mo sɛ, mennim mo da. Momfiri me so nkɔ, mo a moyɛ deɛ a ɛntene. Yei yɛ Mateo sɛmpati nson, kyekyɛmu aduonu mmiɛnsa. Sɛ yɛammɔ kronkron abrabɔ na yɛde yɛn ho to kronkronyɛ no a Onyame de maa yɛn aberɛ a yɛbɛgyee Kristo diiɛ no, deɛ ɔde hyɛɛ yɛn no a, yɛn gyinabea deɛ no a, ɛno no mma yɛntumi nhunu Nyankoropɔn. Na kosan no nie, sɛ yɛammɔ abrabɔ kronkron na sɛ yɛntumi nhunu Onyankopɔn wɔ Heaven a, asaase yi so na yɛbɛhu Nyankopɔn, yɛbɛhu N'animuonyam, yɛbɛhu Ne nsa, yɛbɛhu No ntwitwagyeɛ, yɛbɛte No aseɛ. Ɛnyɛ ni sɛ. yɛbɛhu Nyankopɔn sɛ kronkron abrabɔ nni mu a, ɛno na yɛn akenkan nsɛm no, yɛn text no ka kyerɛ yɛn no. Sɛ kronkronyɛ nni mu a, obi ntumi nhunu Onyankopɔn akyi. Anuanom, Onyame yɛ kronkron. Wafrɛ me ne wo mmienu akɔ kronkron aba kronkronyɛ abrabɔ mu. Sɛ yɛbɔ kronkron abrabɔ a, yɛbɛhu Nyankopɔn. Sɛ yɛammɔ kronkron abrabɔ a, yɛrenhunu Nyankoropɔn. Onyame Honhom Kronkron nhyɛ wo den na ɔnhyɛ me den na nea yɛaka yi, yɛntumi ntu so anamɔn na yɛnhunu Onyame nsa wɔ yɛn abrabɔ mu. Awurade nhyira wo wɔ Yesu dini mu. Amen. Yɛbɔ mpaeɛ. Awurade yɛda wo ase ɛnnɛ anɔpa yi wɔ w'asɛm ho. yɛrebɔ mpaeɛ sɛ aseda nyinaa ne ayɛyie nyinaa nka wo wo a wodwene yɛn ho na woyɛ adwuma yɛn mu ɛwɔ yɛn pɛ mu sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aso ani fa ho ho kronkron ahoɔden no fa dom yɛn ebi biara a ɛne yɛdi asie yɛde pere yɛn ho kyerɛ yɛn kwan no hyɛ yɛn den na yɛntumi ntu anamɔn. Yɛmmɔ kronkron bra, na yɛnhyɛ wo animuonyam, na yɛnhunu w'animuonyam wɔ yɛn abrabɔ mu, wɔ yɛn fie ne yɛn asafo mu. Yɛda wo ase adom nti. Amen.
Hi, Pastor Kofi here, thank you for watching today's video, don't forget to like and subscribe and click the notification bell, thank you, God bless you.